Кисәгендә канбәрелешләр бара. Инде сугышның башланганына да ике елдан артып китте. Кызлар, сугыш булмаса, без ничек яшәр идек икән ул? Минем Закирым да кайтачак. Ышанам, барыбер кайтачак. Кайтыр, Гыйльмиямал, кайтыр. Билгесез югалганнарның исән калулары бар, ди бит ул.

1985 нче елда без бер төркем дистә ярымнан артык артисткалар театрга килеп урнашкач, ул безне үзенең өенә чакырып, идән уртасына ашъяулыкны җәеп куеп, үзе пешергән тәмле коймакларын һәм башка бик күп ризыкларын безгә шул Тастыманга тезәргә кушты. Аннан соң инде, Ягез, балалар, тезелешеп утырыгыз тәстымал кырына, диде. Без идәнгә тезешеп утыргач, ул безнең һәркайсыбыздан, кайсы яктан, нинди гаиләдән һәм ни өчен без театр тормышын, ни өчен без артист профессиясен сайлавыбыз белән шәхсән һәрберебездән сөйләтеп, кызыксынып чыкты. Зәки апа сөйләгәннәрдән үзе турында ук истәлек. Миңа җиде-сигез яшьләр булгандыр. Бер кичне клубка барырга уйладым. Клуб дигәнең кечкенә генә бер авыл йорты. Бардым, тәрәзәдә лампа утлары, ниндидер шәүләләр күренә. Ишектән узасы иттем. Ишектән узтым да, апа-абыйлар күрмәсен дип, йорт эчендәге мич башына кереп яшендем. Яшеренеп утырам. Чаршау кырыннан карыйм. Апалар, абыйлар, укытучылар, авылның актив яшьләре бүген театр, спектакль уйнарга, репетиция ясарга җыелганнар икән. Ләкин репетицияләрен башлый алмыйлар, сәбәбе соңыннан ачыкланды. Бүген аларның әйтеп торучылары, суфлерлары авырып киткән икән. Мич башыннан, Соң мин укый беләм бит, мин укый беләм, үзем әйтеп торам! дигәнемне сизми дә калдым. Апалар, аналар тавышка борылып, балакай, төшәле мич башыннан, төшәле. Төшеп утырдым апалар янына. Бирделәр миңа текстны, гарәп хәрефләре белән язылган текстны сурына ишеп укып та бирдем. Ә тексты нинди бит әле? Кәрим Тинчуринның сүнгән йолдызлары. Мирхәйдер Фәйзинең Яшьләр алдатмыйлар спектакль белән без гастрольгә чыктык. Авылдан авылга күчеп йөрер өчен үгезләр бирделәр. Чыгып утырдык җигелгән үгез арбасына. Ә үгезебез, койрыгын чәнчеп, җан-фарманга буш куш аяклар белән сикереп чабып китмәсенме! Арба даңгыр-доңгыр сикерә, арбадан бер яктан икенче якка без суккаланабыз. Ул да түгел, чабып килгән шәпкә үгезебез күз ачып йомганчы ярдан сикерде дә, Елганың нәкъ уртасында шып иттереп туктады. Аның туктавы булды, безнең арбадан очып, шапылдашып суга төшүебез булды. Бу тамашаны күреп, су буена җыйналды халык. Китте бот чабып көлүләр. Әртисләрне суга чумдырган бит теге авырлым үләксә үгезләре! Очень символично, что именно в этот день мы открываем вот эту памятную табличку.

Пожелать больших творческих успехов. Зәки апа чыннан да яратып яшьләрде. Ул гел шулай әйтә иде, әйе, мин хәтерлим. Мин шәһәрнең яшел бишегендә дибрәндем. Сез хәтерлисез аны җыелган менә бирегә, аны хөрмәтләп килгән кешеләр. Ул кешеләрне яратты, театрны яратты, тормышны яратты. Ул әйтә иде, мин яшәдем, Олимпиаданы көтеп яшәдем.